Salam hormatly watandaşlar Zdravstvuyte dragii Turkmenistanci Bu gün dowam etjek şol iki müňkinji ýylyň Sanjar wakasy boýunça ýene başga-da bir meň tanýanlam gatnaşan adamlam bar men şolar hakda gürrüň etjek. Ine birinji zat şol Kostýa Borisiň inisi Konstantin. Men ony öňräkden tanýadym. Ýaşlykdanam tanýadyk. Onuň Bir arasyna bäş-alty ýyl, meýi on ýyl düşendir-dä, men at ýatagyma geldim, onuň bir oglan geldi maşynly, men ony tanamadym, Kostýany, ýene-de ýanynda-da myhman bar. Çykdy-da, O, Geldi jan, ol gürlände dabara, Jana, Geldi, kak, näme diýip gujaklaşyp, menem gujaklaşdym, tanabilemok, alybilemok. Onnoň ýaňky dostuna-da atyny görkezýän bolan, şu maňa, Geldi sen meni tanaňakmy diýdi. Ty çö diýdi maňa şeýtip. Menem çüt nima görmegin. Ýakka ýak, ýakyn stansiýa Şyh Muradow diýdi. Ty çö diýdi. Men waý Kostya priwet diýip nime etdim-de ondan garaz şoň atlary görketdim ondan maňa diýdi geldi bu gün diýdi. Öýde oturşyk edýäs, gel diýdi. Näçe wagtlap görüşemzak, Barisem geler, tanyşarys. Indi menem bardym, agşama bardyk, özümem bardym, Ýulianam aldym. Aňyrda Kostýaň maşgalasy Aýna bar, ogullary bar, Oraz, Myrat, onnoň Monýka diýerler-de, onnoň Aman kiçisi. Hawa, onnoň bir Borisem geldi aýaly bilen. Onuň Borisiň ol beýleki ol agdarylyp beren ogly bardy, ol daýaw. O-da bar o taýda garaz. Hawa. A indi oturdyk, ýöne Boris bir meň bilen ondan-mundan gürleşdik, düşünişdik-de garaz. Şeýtdirip şoň bilen tanyşdyk. Ondan birek-birege gatnaşyp ýör. Indi bir gün sagat birde maňa jaň edýärler. Sen ýa şol prezidentiň şo taýda bir köşgi bar, nemede, dagda. Şo tak sen barmaly daňdan altyda diýýärler. Men nädip baraýyn, meň şoferim Toýly diýilýän bagyrda. Gar ýagyp dur, o tak barar ýaly däl. Hiç barar ýaly däl. Meň mersedesim bar we men barybiljek däl o tak. Onnoň indi men bir taksisti tutdum-da, sen diýdim, şol daga erte otag baryp boma, otag barsaň seni diýdi, tutarlar, meni tutmazlar, ýör diýdim, erteň bolýa. Ýöne biz ýörä ugradyk welin, maşyn tipi ugratdy-da, şo bysymylla, şol bekrewaň poworodyna öwrülip, aý, şol köne däl ganaň, Golaýrana bardyk-da, onnoň maşyn tipi ugrady yzyna. Yzyňa öwrül diýdim. Yzyna öwrüli bolýyn, onnoň dawaý ýöre şutak diýdim. Şol Bilinskiý köçemi nämi, şol neme bar ýaňky, teke bazaryň gapdalynda Kostýaň öýi bar. Onnoň daňdan altyň ýaryna aýnany kaky ugradym şeýtirip. Aýnany kakyp durmanyn, onnoň Borisyň, bi, Kostýaň aýaly çykdy, Aýnaşka. Gildi, ty ço, diýdi maňa şeýtirip. Çagyr Kostýany diýdim. Kostýa düşe, Düş, jana, çut, çut, çut uçýar. Dawaý, maşynyňy çykar diýdim. Çykar maşynyňy. Men diýdim, aňryk altyda barmaly, maňa çagyrdylar. Bi maşynlaram geçibilmeýär, seňki bolmasa. Şas, şas diýip, ýaňkam neme etdi. Ol özi bir şuňňalak bir neme oglan daraýdy, bir, bir Özem bir gapdalyňda bir ýerde bar-a, bir keýp bolsa şo-da bar-a ýanyňda. Ýör gideli, diýdi ýaňky. Aý, garaz, oňam gowy jipi bar. Oň jipi bilen dessine şo ýollardan getdik-de, bardyk şo tak, gapa bardyk, gol, oho, diýdi, menem bir göreýin muny, diýdi bärde. Sen, diýdi, bär, ondan girdik, aňryk girdik welin, sen bärräkde duraweren, tak, synlaber, diýdim. Men maşynly bardym bolin altylarda eýýäm bi ýanky harambaşy oň gapdalyna bi akmyrat rejepow ýende wise premýerler bar onnoň bi rem wäherow russiýadan çernamyrjyn bular dagy gelýärler hemmesi şo at ýataga gelýär oň şo taýda at ýatagy bardaýn at hanasy onnoň menem bardym. Hawa, ondan-mundan gürleşdik, onnoň surat aldyrdyk, ýaňky bi nemede. Onnoň bi harammaşa mindi maşynyna gitdi. Menem onnoň aşak edil bir kyrk-elli metr düşdüm bolýyn. Kostýa-da şeýle, Wot tut did, wot sebe zdelal, on sebe haroma diýip, ýaňky bärsi daş-töweregime, muňa seret diýip, ýaňky. Gaýtam diýdi, Gowy bolaýdy gelinjan diýdi. Menem gördüm diýdi, bahana bilen diýýän. Ine, oň bilen şeýtdirip öýe geldik. Menem onnoň dessine işime gitdim. Ine, şoň öz häsiýeti şeýleräk-dä, bir ýerde bir bir bir kömek gerek bolsa ýa-da bir arkalaşmaly bolsa, şeýle bir neme-dä, bir adamkärçiligi bir şoňalak ýigitdi-dä pahyr. Onnoň ogluny ördi Orazy garaz. Onnoň bi onda munda oturşygymyz bardy. Bolýar, biz gatnaşyp ýördük maşgala bolup. Onnoň e, bi Kosçanam ýaňky e, Boris bu zatlara goşuldy, onam allarda ýaňky. Bir zat dakdylar-da, ine basdylar Kosçanam. Ine Kosça diýilýän oglan, ol ýöne bar-a şol Borisyň e, insi bolany üçin diňe Şoň üçin basylyp giden adam. Ýene-de bir adam hakda gürrüň edeýin-de, Tagan Hallyýew diýip ýaňky filosofiýa ylymynyň doktoram bolan bolmagy mümkin, ýöne filosofiýa ylymynyň kandidaty boljak bolanda şoň ylmy ýolbaşçysy Gurban Käriz bolan. Meň kakam. Men o wagt aýlawa bi gidip şol at minip ýören wagtlam kän okuw bilen wejim ýokdy. Ondan bir gün geldim mon öýde otyr, ýüzi süýrüräk bir hili özem ýaňky kakamy diňleýär bi. Sebä oň ylmy ýolbaşçysy. Bir topar zadam ýazypdyr şuň barak aýratyn ak kagyzlarda. Şypaçka, munam ýaňky seredip otyrlar, onnoň kakam bir zat diýýär, o-da şeýdrip üstüni çyzyp, atany adyp aýryp dur. Menem beh, näme hakda karaý diýip, onnoň kakam, kakam soň-soň düşündim bu neme. O-da şol biziň öýümize-de gelýärdi, onnoň toýumyza-da gatnaşýardy, şol şeýle sylagly, hormatly tutaraý kakam bilen. Asla kakam birksan adamy adam ýene şol kandidatlyk ýolbaşçysy boldy. Birini Nury diýýärdiler. Ýaňky ýa familiýasy ýadyma düşýär, nohur ýigit. Ine Tagan Hally Soganlyň bi ýuridiski fakultetiň dekany boldy. Hawa, onnoň rektoram bolaýdy öýdýän uniwersitetde. A soňam bi ýaňky bi şu neme parlamentiň baş ýolbaşçysy boldymy garaz muny galdyrdy bi onnoň aňyrdan bular gelýämişin edýämişin diýlende tagan halynam şonda aldylar oň asly şol neme priçal diýilýän ýer şol gyzyletrek töwereklerden hawa Ine şol adam şu zatlar hiç dahylly ýeri ýok muň. Ol bir näme ol näme etsin eline ýarag aljak adam däl. Şu birden kanuny üýtgetmeli bolsa şular nä şony edäýmesin diýip öňürtiläp alnan adamlar bular. Öňürtiläp alnan adamlar. Ine, şeýtdirip hem şo pahyr boldy. Ine, Tagan Hally diýilýän. Men ozalam gürrüň beripdim, şol aç ölüp barýarka şony ýedinji blokdamy, näme şony dogtora ertdiler. Ertdiler-de, muňa indi sen bir kelemäňi çöwür, sen indi wagtyňy bil, sen diýme. O pahyr welin, munşa garykdy, elini titredip, şo çörek dilýär. şol derejede namart hemem şeýle bir zulum bilen öldürdiler adamlary. Ine Tagan halyň bolşam şo. Indi ýene-de biri şo tutulanlaň biri Batyr Berdiýew daşary ýurt ministri bolup ýörkä muny tutdular. Ýöne ondan öňülýanky Awstriýada wekilhanada işläp ýören ýolbaşçysy bolup Boris Araçyň üstünden meň bilen tanyşyp, geldi şu taýda şol Wenada şol ahaltekatlary saklap, şulary köpeldip, satyp, şu taýda şol çapdyrsak nähili borka diýip, men gowy pikir, elbetde, eger muňa kömek etseler, neme etseler. Şeýle bir hoşamaý oglan özem bar-a, bir bir ýüzi-gözi bar-a, nurana ýigit. Şu eldi bilse adama gowluk etjek adam da şol ne şol şonu on hiç bir kellesinde nemesinde bir ol bir yamanlykda görünjek adam dälle bir ýüregi ýumşak oglan özi. Ene o da şol e, bir men bilýänim şol şoňalak bir işde bir nemetdi bir ilkara Wena diýip işledi, ondan Borisi gyraklady ugradylar welin, bärik Daşary ýurt ministrlige geldi. Ondan soňam ine o-da tutuldy, bular bilen hemmesi bilen bile tutuldy. Indi aýratyn wekil Durdyýew hakda-da gürrüň etjek bolýan. Wekil Durdyýew Diýilýän-ä şol indi öldi diýip çykarylanyň iň sokunsyzyň biri. Ýöne wekili men kiçilikden tanýan. Sebäbi meň goňşym hem dostum Murad Aliýew. Şoň ýaňky Murad Aliýewiň kakasy Nury aga pahyr, hawa, şo Nury agaňam dogany şol Wekil Durdyýewiň kakasy. Hawa, ine şol ýaşlykdan biri-birini tanýas. Onnoň Wekiliň kakasam KGB-de işlän ozal. Ondan bu ýetişdi, o-da şol ugurdan işledi. Ondan ýöne şeýle e, gepi gurruňy ýerine hiç haçan gompylyk göremak men. Aý men pagon geýýänow. Edil özüň ýalak deň neme edip keýp çekdi. Bir ýerde keýp çekilse-de, etse-de şeýle bir sagdyn oglan kellesem ýerine etjek işinem bilýär, gürlejek gepinem ýer ýerine Şeýle bir sagdyn oglan. Ýöne dogry ol şol Boris bilen şol e, şu hatda Boriziň şu garry atasy Şyhmyrat aga şu aňyrda Bäşderek diýilýän nemede bolandygyny edendigini şol Maşatda wekilhanada işläp ýörkä bilip aýdyp berenem şol wekil. Ine o pahyram ýende şoň bilen gitdi. Iň soňky diýip çykardylar. Nä onamy, nä öldi diýip süňküni berdiler. Bilemok, olmy, dämi, ýöne şoň malak boldy. Indi başga bilýänimem ýaňky esasy şol Yklymowlar. Bulary nähili tanýan, nä bir Sapar aýo meň bilen şol ykdysady fakultetde okan, menden birki kurs kiçiräkdir. Ýöne ondan başga beýleki doganlaryny men tanamakdym. Ýöne Dostum şol Myrat biz Myrat daýow diýýäs Myrat Kowalda diýerdik biz oňa şoň üstünden men tanyşdym birki sany oglan bilen olar şu bazar bar beýleki bar aý kommersant oglanlar özem güýçli neme bular şular bilen birki sapar salamlaşdym ýöne men tutulyp şol ondan ýüregimden şo mikroinfarkt bolup ondan bir bir tarapymam ýaňky bir e, neme parez bolan soň şol e, neme geçirdiler demir ýor bolnitsa şo taýda ondan kgb durdanny palatan gapdalna dogan garnaşlaň her gaýsam gel bilen a otak şol şolar görýärler ony ýöne şolar myrat bilen geldiler soradylar ýagdaýyň nähili näme kömek diýip ýaňky Birmi iki sapar geldiler. Ýene-de bir ýagdaýda neme etdim, bi Yklymow bilen neme etdim, şo LBK onuňkyda bolamda görsem şo taýda ýene-de bir Yklymow bar. Men geldim bolýyn, gelip menem şol Yklymowlardan diýdi. Ol maňa. Menem oňa duýdurdim, sen diýdim, Menden saňa diýdim, bu wagt kömekden beter zyýan bolar, sen meň ýanyma gelseň. Sen entek sesiňi çykarma-da gez diýdim. Onnoň men özüm aýdaryn diýdim. Indi her aýda diýen ýalak muny äkidýärler-de basýarlar ştrapnoý izolýatorda. Şo birden aňyrdan şuny beýläk owadan nepä geçirmeli bolsa, şoň işi taýar bolmaly-da, şolaň edýän zatlary, raskrutka diýilýär. Ahyry meň yzymdanam çagalar gelýär, onnoň meň şo taýda bir garnaşym bardy, şo taýda Mommuja diýip. Demir ýolda işleýärdi prowodnik bolup, kesel bendiräk, o inçe kesel, degen o taýda türmede. Onnoň meň ýanyma şu gelýärdi, şol indi ge, ýuwle gelýärdi her hepdede. Bir iki sanak kartoşka bilen üç sanak sogan, näme birazjyk ýag, aý ýene-de birazjyk çörek, ýene şoňalaryk bir eliňden gelenini kömek edýäň. Şo-da bir şolara şu balan dagyň arasynda bir gowy neme-dä şol, kömek hökmany şo. Gelýärdi-de, Geldi kaka, gelnejem gelýärmi, näme diýip. Onnoň bir gün men şoňa bir paketiň ýerine iki paket berdim. Berdim-de, Bu näme diýdi. Muny yklymymy bilýäňmi diýdim. Hä, pylanyja otrýaddanmy diýdi. Hawa, bar-da şoňa özüň berme, baş biriniň üstünden ber diýdim. Aý, onnoň o-da ony göni özi eltip gaýtdy. Şol bozulyk galdy şo pahyr çaga, şo taýda pahyr diýenime belket Hudaý ömri uzak bolsun. Şol ýaňky, eý, men ýadyndan çykarmadym-aý ol diýip. Ol ýadyndan çykarmaz diýip, garazondan şoňalak bir ne şular bilen men şo bir degişli bir habarlaşan ýerim şoňalak. Indi bulardan başga-da ýene-de iki sanak adam şol LBK on ikide otyrkam, biri-ä Maryň statistikasyna degişli, birem Maryň şol ýaňky gosstandartyna degişli. Bularam ýöne san üçin tutuldylar. Aý, turbaň içinde awtomat salnypmyşyn, o taýdan geçipdir, bärden geçipdir diýip, biri Adow Wolodýa öýdýän şoň ady, birem ýaňky türkmen oglan, hawa, Adow Wolodýa bir böwregi ýok, keselli, bir görsem geldi şol ýaňky nemelerde gezip ýör, şo demir tiken, demir ýandak, ýokmaý, demir tikenek, şu aýagyň basar ýalak däller, şo-şolary ýygnap, Şony gaýnadyp içýärdi, özüne derman edinýärdi. Ondan birinji pomilowka geldi. Ony men oň bilen şu oturyp şol krasword oýnaýardyklaý oň bilen. Indi wagt geçirmeli-le türmede. Şo taýda şol ondan e, bir e, birinji pomilowka geçdi. Maňa diýdi, Gelni men diýdi, indiki pomilowka ýetmen. Gaýrat et, beýtme diýdim. Sen nähilem bolsa diýdim, göreş diýdim. Bir Allaň beren nemesin bir göreş diýip neme etdim men. Pahyr ondan soň kän ýaşamady. Ine, meň gören adamym şol. O beýleki türkmen diýilýänimem bar-a, o-da şol kän gepe-gürrüňe goşulanakdy. Ýogsam yzyndan gelýärdilerem welin, hawa, şol hiç bular ýüregi bilen kabul edebilmez şeýle bir e, diňe bi kanunlyk däl hiç bir adyl däl edilen iş ola ol oglanlaryň o taýdan niräk olara goşulsyn nirede ol maryň statistikasyna oturan ýa-da bir gostandardyna oturan ol nireden bu zatlara goşulsyn ýöne şol adamlaram san üçin biri ýyldyz gazanmak üçin Şeýt trpne dykdylar türmä ol adamlaram pahyr boldy. Hemme zadyň belaň körügem ine şu yzymda oturan harambaşy haramdag hemem şoň niýet şu öz ýerine goýan şol serdar syçagy. Bul adamlar bara şul adamlaň ganyna galan adamlar. Harambaşam, Haramdagam. Indem şuwada çenli şulaň nähili bolandygyny, şony aç-açan boýun alyp, kimiň jogap bermelidigini aýtman ýörenem Haramdagyň boky Serdar syçak. Ol mundan ýöne sypyryn öýdýär. Seň borjuňdyr. Sen şu meseläni çözüp aýtmasaň, aýan etmeseň, Senem şolar bilen deň jogapkärsiň, düşnüklimi? Bul adamlar beýtrip ul halkym giden halklaryň içinde bu entek görnen iş däl bi. Oň üçin sen bu zatlara hökman jogap beräýmelisiň. Bul adamlaň ömri gitdi. Bul adamlaň haky depelendi. Bul adamlaň hak hukugy depelenip, bulary göz-görtele ile göz edip öldürdiler. Jogap bermeli borsaňyz, gitjek ýeriňiz ýok. Sebäbi halkyň haky bar. Narod imeýit prawa. Zdrastwuýte, dragiý Türkmenistance! Salam hormatly watandaşlar!